De wee mer ebe eng nei Page begéissent, ass zeréck. Jo, am Fong kéint ee bal mengen, Dir hätt d'leschte Paart guer net misse kucken, mir haten de Boss verluer an hunn eis dunn erop geschafft. Nee, ass och mat dobäi an voilà.
Denken, mir schwätzen vill ronderëm, mir probéieren direkt elo eng nach eng Kéier Etage 10 mol eng Kéier erëm ze packen no enger laanger Zäit. Menge 10 war och den 11 hat Rekord op 12 13 vum Gefill hier, wees net op s du et nach wees, mer sinn nach net un 20 rukomm, also hun nach villes virun eis, mä dach 10 ass Rekordetage gesinn ech. Sou een neie Boss awer, da's gudd. Erënner mech bëssen un den Toast vu fréier aus Splatoon, dann dee muss kleng kréien a sou Saachen. Ok, ech gesinn, wat dat hei elo warscheinlech ass, en Tierchen, deen ee muss kleng kréien, deen awer och Kolleegen raushänke léisst, wéi et ausgesäit. Vum Gefill hier, vum Gefill hier, wat sees du elo? Ass, oh Gott. Gëtt gëtt witzeg. Ech mengen et kann een definéieren lusteg net erwëschen, oder?
Jo, deen deen ass zimlech cool. Dee kann och relativ schnell besiegen wann ee gutt OP ass. Déi CDen do giff ech och ëmmer ansammelen, also Ah dat ja. ass wäertvoll wann deng Dron schonn esou oft CD drop. Dat heescht een reset sech ëmmer e puer mol oder et munch Kämpfer Kleng kréien lo. Jo nee du muss einfach wéi gesot all seng Trapen halt futti man genau. Mee gëff ass mei Kéier. A wanns de an déi Luut do kënns dann wann dann schéisst hien halt mat Rakéiten op dech. Ja ech gesinn. Dat ass emmer net sou gutt.
Mee mir hunn einfach e Schutz hei grad. Mee en ass lo grad eng Kéier bëssen bëssen ja en ass busy. Oh shit. Also en ass interessant, méi soen ech nach net.

Ja looss d'Luut laanscht kommen an da kanns de op deen nächsten drop goen deen elo kënnt, genau do. Muss en en e puer mol erof kréien oder geet eng Kéier duer fir et gefixt ze kréien? Eng Kéier, du muss all all
jo wéi nennt een dat all Stack futti man. Kanns de och skippen, kanns de och skippen an déi genau andeems de déi iewescht halt uschéiss dann geet dat méi schnell. Voilà perfekt. Tip top.
Di Pommes sinn och interessant. Mamer haut en neie Rekord wéi et schéint. Ja,
wat zwar net ze haart, et ass nach e laange Wee.
Kënnt nach Wär schéi wann eng drëtt CD gedroppt gëtt. Well dann ass de Boss quasi dout. Ja do op oppassen, déi Piranhas déi si bësse geféierlech. Mee do hues de och gudden Effekt, also deng Drohn droppt relativ oft Items, dat ass och nice. Mat Items kann een och richteg gutt virukommen. Ok, lescht Stuff, let's go! Si huet gepackt, dat deet och enke gutt fir d'Moral fir eng Kéier Boss, also Tëscheboss an an eppes kréien. Och esou Schlëssel, déi mer direkt och kënne mathuelen. An domadder wär déi zéngt Etage gepackt. Bosslevelméisseg hier, jo ass machbar, interessant deelweis. Hunn ech elo de System net eraus, well einfach do muss kucke kleng ze kréie fir eng Etage ze resuméieren. Mee ech ka mer och do virstellen, huet heiansdo méi Schwieregkeeten nach. An der Zukunft, wa man eng kënn erliewen. Okay, dat lo. Du hues äh, de Modus jo e bësse gespillt. Ja. Du géif ech der gären eng Fro stellen. Yes. Hält der Iech eppes op dem Inkling op?
Sinn um Iwwerleeën. Ah, verännert hie sech och grad, oder? Verléiert de Faarf? Yep. Verléiert d'Faarf op der Hand? Oder? Nee, e verléiert se net, e kritt se bäi. Kritt se bäi, okay. Dat heescht, mat der Faarf waarm se bäi. Genau, a wat se méi Chips sammelt, wat d'Faarf méi kontrasträich gëtt. Okay.
An an déi Richtung, wou däin Inkling seng Faarf sech hin tendéiert, dat sinn déi Chips, déi s de am meeschten agesammelt hues. Dat ass zimlech cool, well du kanns jo och Faarfruns herno man, wou s du dann nëmmen eng bestëmmt Faarf asammels. Dann ass däin Inkling halt, ja, nëmme blo, soen ech mol. Oder an dësem Fall nëmme rosa oder soe. Dat heescht, ass bëssche wéi an der Primärschëll, wann s mat Faarwe mëschen a sou, weess de, dat ganz Entdecktes. Genau, genau. Genau, d'Faarfmëschen mécht hei och Sënn. Also mir gesinn hei, du hues halt äh, rout, giel, dat heescht, du bass op Damage ausgeluecht an giel ass giel-gréng ass méi sou op déi Glécksbëll-Dinger, wat deng Drohn de ganz Zäit mécht. Voilà, mir nemen lo hei eng Kéier och d'Brechstosswirkung, wou s du sees, dat brauch een net engercher.
Ja, well du hues halt deen Hammer hei zum Beispill net an sou Saachen. Dann hu mer eng Stosswirkung.
Ja ass och lo net esou wichteg. An d'Kohlkugel.
Muss ech awer lo mengen. Ja dass d'Ulti déi's de vläicht wëlls asetzen. Kënnt natierlech och als Geld spueren an. Ech mengen ech spueren ech spueren ech well mat dem Kohlangriff.
Wann ech de Kohlangriff heiansdo och am Online Gaming maan, ech hu sou oft dat ech déi Bull einfach komplett an d'Nirvana schéissen, soen ech der ganz éierlech. Jo dat ass hei awer mol net de Problem. De Problem ass a spéidere schwéieren Etagen, wann s du do an der Loft hänks. kommen d'Géigner ënnert dech a wann s du mat denger Ult fäerdeg bass, fäls du do an dee Pit eran, wou déi ganz Fësch op dech waarden. Net sou gäil déi Ult. Fir Bossfights ja, awer fir sou normal Levelen, eh. Net ze empfehlen, soen ech mol.
Ok, den Text gefällt mer hei och grad net. Et lauert Gefor hei. Äh.
Ja Gefahr, mir haten am leschte Part schon Bonusetagen, Gefahr ass de Contraire, do gëtt et Challenge méi schwiereg an jo do kann een natierlech och méi Punkte rauskréien. Ech mengen da brénge mer et och hannert eis, Iso da komme mer dat lo ons nonstop skippen. Gi mer do ran, och wann deng Infinity Kugel ass.

Dann ja. agezogen durch ne ah, schön, war schön mat Iech ne ja.
Ja aber mir hunn ee eh Virdeel vielleicht sinn die Cristiano Ronaldo Fësch op der Map an hëllefen da mhm. mal an Ziel ze bringen. Iwwer schon fir op puer Parts haten. Ja do gëtt et äh, ginn et puer Effekter. Dat do ass nach den harmlosten soen ech mol. Et kann och sinn, dass d'Géigner vill méi schnell ginn, vill méi aggressiv sinn. Mee wie ech och scho virdru sot, et kann och sinn, dass d'ganz Map an der Faarf vum Géigner schonn ass, wann en ukënnt. Dann ass et schwéier sech fort ze beweegen. Ja äh, Donkelheet ass hat de Problem wann een op der Stage nach nie war, wees en natierlech net wou et higeet an wéi d'Missioun funktionéiert. An äh, ech meng Ben kritt dat hei awer och ganz gutt hin. Äh, wéi gesot hien ass schonn op Damage ausgebaut, mir si jo scho e bëssen am Tuerm dran. An äh, jo, e kritt halt d'Géigner ganz gutt erleedegt an d'Kugel och ganz gutt gestouss. Ja, wann de Cristiano Ronaldo do giff an déi richteg Richtung schéissen. An dee säi Match awer giff maachen, genau. Ja. So. Äh, du wëlls elo déi Kugel do de Bierg ropbréngen? Ja, genau, elo gees du do Richtung Start. Tipptopp. Dann wär déi éischt Kugel schonn dran. Äh, ee Virdeel hu mer, d'Kugele ginn, wa se soubal se an der Géigend vun der Base sinn, gi se halt automatesch magnéitesch ugezunn. Dat heescht, Do kann een dann ofwaarden an just schon em déi aner Kugel këmmeren. Déi kanns de hei eropschéissen iwwer d'Ramp. Dat okay. Ja, ass elo e bësse blöd. Ech hunn natierlech Delay. Ech gesinn alles wat de Ben grad mécht net direkt, genau, an doduerch kann ech halt, soe mol esou, net esou direkt Backseat Gamer spillen. Eppes wat jo vill Leit och net sou gär hunn. Soe mol sou, ech hu Respekt fir der Map, wat einfach ëmmer nach d'Bescht ass, dat heescht du hues e bëssen. Oh de Cristiano,
de Cristiano hat en op de Bierg rop geschoss. De Cristiano gëtt och al, dee muss nach e bësse rem, ja. Oh an domat hu mer de Partnumm.
CR7 is getting old, da kréien ech vun den nächste Méint 10.000 Klicks. Jo awer absolut. Ja nach äh, fir de den halt huet, et gëtt ginn Zäitlimit. Also steet en nie ënner Drock, kann en sech ëmmer wann en eng e Problem oder sou huet, kann en sech halt sammeln. an taktesch halt virgoen, defensiv spillen an esou. Ech ka mer virstellen, wann hei elo nach en Zäitdrock drop wär, wéi et halt, ech mengen an der Octo-Expansion deelweis wor, ass dat natierlech net sou schéin. Dat wär net sou cool gewiescht. A wéi géif de Ronaldo elo maachen? Sü, Mëttelelwe gepackt. Esou, dat huet eng Kéier misse sinn. Also d'Gefor war do, mee mir hunn d'Gefor gemeeschtert. Fannen ech cool. Fir iech, fir mech scho vleicht net sou vill, mee bon mir kucken wat elo nach alles kënnt. Mir hunn elo e Bonus ower d'Dronenladen Turbo méi spezial Defizit an méi spezial Ladezeit plus pardon net Defizit an méi de Schwimmtempo deen. De Schwémmtempo giff ech ignoréieren. Ja. Do ënnen ass och eppes, dat- ich weess net, ob dat och schon erzielt ginn ass, mee do steet eng Mol 2. Dat ass en Chip, den hu mer fir e puer Parts kaf, dass mer méi oft Doppelchips fannen. Ja. Also wann s de déi Missioun packs, dann hues du direkt zwee Chips an denger Waff, wat cool ass, well d'Dronenlader Natierlech eng wichteg Roll Wer spillt, lackelt dass mer mech, Bonus drop.
lackelt mech, huele mer
Reindar.
Rein da. Gëtt et eng onglécklech 13 oder net? Dat gesi mer elo. Nee, ech si begeeschtert, mir hunn rëm Luucht. Keng Doppelzon. Eng Okay, an Doppels. wann ech gëtt keng Doppelzon? Ech menge mir just eng Sonia.
Ok perfekt dann miss hat liicht spill sinn was de Bonus kréi mer eng
schwéier gëtt mat do de Kolleg scha hunn. Ja mé déi Map ass net sou schwéier wann een sech do an Zon plazéiert direkt afierft an dann bësse verteideg dann kréi mer dat hin. Klecksbomben hëllefen hei vill déi kanns de gäre schmäissen schonn Richtung Géigner. An äh, jo, dat mees machbar sinn. Äh, bis ech bei denen Missionen ëmmer sech ëm déi fliegende Fische do kümmern, well déi fierwen och am meeschten an. Déi um Bueden, déi stéieren dech méi, wéi dass se d'Zon halt ugräifen. Also d' fliegende Fische, déi man d' Liewen. Muss hei eng Kéier raus, well ech rietsen ze vill Damage grad hei.

Genau. Äh, déi muss de am beschten op hirer Kugel, déi se do balancéieren, treffen, da ginn se direkt dout.
So.
All Géigner huet och säin Trick, sou wéi en se erleedegt. A bei deenen ass dat halt de Fall, wann een d'Kugel uewen trëfft, da stierwen déi direkt. Okay, mess du dann d'Falschstart op déi nächst Kéier.
Sou, éischten Checkpoint ass erreecht. Nach eng Kéier 40 Sekonnen duerchhale wann d'Zon ageholl Ech ginn ass. mengen do kënnt lo näischt méi nach do uewe, just déi sinn ze Ja, lues. genau. Voilà. De Bonus hu mer net krut, et war deelweis bësse méi kniffleg. Kréien natierlech och zwee Chips dofir, vun dohier kann ech mech net bekloen.

An ech kucke just eng Kéier op d'Zäit. Mä kucke mol, ob mer de Rekord hei nach kënne virun eis bréngen oder net. Sou, a lass geet et hei direkt. Seet en, a kritt scho Schwieregkeeten hei erëm. Sin awer just Mini Geigner an Gaarz well dat mer dat scho bësse Sympathie hei ausléist. Ech mengen der konnten nach bëssen ne well et sin sou just déi kleng Kollegen hei. Jo et sin just déi kleng.
Ech giff halt einfach sou schnell et geet sou e Portal explodéiere loossen.

Déi maan der, du spills mat Sound? Ja.
Ok, dann ja du heiers jo wéini se da schéissen. Et ass en Tuerm deen een halt sou ofbaue muss an dann ja zitt een AD. Lo gesi mer natierlech och op der rietser Säit, dass eis Dron eng Klecksbomm reegelméisseg schéisst an eng Heulboje. Also eis Dron hëlleft extrem mat. Dat hëlleft extrem mat, jo.
Mir brauchen just de Glucksbombenbonus onbedéngt nach. Ech hoffen, dass deen nach demnächst kënnt an a verdoppelter Ausfügu, ja, Auswahl, well, ja, domat kann een halt och easy duerch den Tuerm kommen, ouni gréisser Schwieregkeeten. Huet gepackt!
Ja, an d'Drohn trëfft natierlech och perfekt. Yes!
Super schéin!
Also war mär eng grouss Iwwerraschung wou ech op Dobbeck en neie Géigner mat erakennt. Mee ass awer coole Géigner, lo net all ze schwéier, do hunn ech schonn an aner Splatoon-Deeler. Jo do ginn awer aner Maps wou dech dee Géigner da wäert nerven.
Mir si bei Etage 14 theoretesch, nix theoretesch, fir elo mam Michael Gefor mat Tintenflaschenhäufigkeit, mir hunn Bewierkungsregeneratioun a Pressschaden.

Mä bei de Ich Flitte menge, ja, Flaschen mir, mir, mir skippen dat Geld sind halt Gefor. Mir kréien zwar Gegner. nach dat quitt ongeféier, mee mir huelen emol d'Mitte, well ech mengen, Ja. eng Gefor pro Paart geet dann awer flott duer. Da gesi mer Ja. vläit, wat geschitt, wa mer elo d'Gefor dann äh, geskippt De hunn. Problem, ja, mee de Problem ass halt deen, Den Effekt ass net sou gutt, awer mer lo wierklech Hops geholl gi bei der Gefor ass e bësse schued. Ja, lo seng Standardmissioun man. An wéi et ausgesäit kënne mer awer beim nächsten Automat souguer 3 Faarwe kafen. Dat ass och nice. Page 15. Mir sinn an der Hallschent.
Boah, Katz. Ma gin hei bal bestrooft, ja, also do gëtt lo schon, äh, ah, scheisse. Äh, Fidel, den Turm sprëtzt och an, ech weess lo net wat grad, ah, Sniper, ja, wann ee vum Däiwel schwätzt, ne, ja, wann ja, es Sniper dat war.
Ass, dat ass Karma.

Ech probéier mol eng dommeg Zeit wahrscheinlech. Oh Gott ech kann net dohinner kucken an ech gesinn alles reg delayed. Ja bréng deen ëm an dann hëls de den Turm mat rop an dann passt dat. Falls de den Checkpoint erreecht ginn d'Géigner alleguer wechgeschleidert. Sou geet den Tuerm halt leider och rem zréck. Mee du wëlls eng CD siche goen oder wat mëss du do? Nee, ech probéiere e bëssen anzetippen dat se net permanent viru ginn. Ah ok ok.
Weess net op et Sënn gëtt, mee probéier. Ah mir hunn Damage op der Tënt ne? Ja. Ja dann mécht et halt Sënn. Ja, an da muss man den halt an den Checkpoint rakréien. Äh, et kommen och lo keng Géigner méi, bis dass den neien Checkpoint äh, schëmmt, dann tauche rëm Sniper op. Merci also verschiedene Gegner ja. sind halt so festgeschrieben. Dat merkt ihr, wann in dem Modus mir oft spielt, dass do zu so Tricker äh, existieren. Weil voilà, lo ja. könnt den heran, stehst dann all Gegner fort durch die Dropwell An da gëtt eng nei Well halt gelueden, wou halt och rëm Sniper optauchen. Ech giff mat op den High Ground goen an net erof, well soss jo de Sniper e Problem ass. Dee spréngt einfach erof. Oh, eng CD.
Geil. Muss ech mer eis lo bësse clever uleeën och lo ier zwéin. Oder muss ech lo just kucken nach eng Kéier fir et virun op ze kréien. Et ass grad bëssen eng eng blöd Passage wou ech net richteg dru kommen. Jo.
Et steet hei grad richteg schäiss.
Eng weiter CD, gäil. Feelt nach eng, dann hu mer bësse sou puer Sekonnen. Briefing time wou mer dann eis em den Tuerm këmmere kënnen. Mir hunn e Pic Hut, sou Checkpoint zwee ass passéiert. Elo gëtt et schonn erëm geféierlech wou mir déi Kollegen heimlech nierwen.
Ja do am Schluss, dat ass och eng Passage vu vill, also ech weess net, sou vill hunn ech dat net gekuckt, mee ech sinn do och oft gescheitert, well ech net opgepasst hunn. Hie wier net ze cocky an deem Modus ginn, soss jo ass et och ganz schnell eriwwer. Sou, mir hunn et gepackt. Net einfach dat do. An d'Etage 15 ass gepackt, d'Hallschent ass gepackt, Mir kucken nach eng drun ze hänken, respektiv mir kucken nach, wat elo nach geschitt. An dass déi éischt Kéier mol d'Tasch um Tuerm gepackt hunn. Also dat ass schonn e klenge Succès, awer ob mer se awer elo duerchwaschen, weess ech net. Vum Gefill hier, ginn ech sou, et gëtt awer geschwënn enk. Liewen hu mer och elo verluer gehat, mengen ech, ne? Dat heescht, beim nächsten Automat misste mer och eis d'Liewen zréckkafen. Oh na ja. Da gëtt na bis Smalltalk gehalen. Guck mal lo. Dank dir und Fernung, dass bisschen Smalltalk die lustig bleiben mit durchskippen. Äh. Ah, na, voilà. Ich meine, das ist ein kleiner Break zu machen, aber das noch nicht direkt vier, aber alles mit dem Automat. Nee, man hat ja Schnëtz. Hm, Etage 15 kann ihn zum Automat machen. Also sind immer die Fünfer springen, die äh, Automate können sinn.
Just wieso hat ich da lo en aner Battle der 15 Etage? Äh,
nee, das war ja eine Mission. Me du ah, es gibt einen Hack, mit dem ihn die Etage zu einem Automat kann machen. Okay.
Ja, ja.
Bon, mir hunn elo eben d'Situatioun déi heiten, mir hunn elo keng Gefor. Ech géif hei awer och op de Schadenhauptfach goen an déi Etagë elo eng Kéier maachen an dann nächste Kaart kucken, ob mer dann nach viru kommen oder elo hei komplett eis versenden.

Ech gëtt wat mer grad musse maachen.
Den Tuerm äh, iwwer d'Schinnen huelen.
An deen ass Ähnlech wéi lescht Mission. Am Ufank, am Ufank.
Do wou den giele Strahl am Himmel ass.
Ah, ja, ist er verstoppt. Ah, der war gut verstoppt, aber. So, ich Checkpoint kann mal da sehen. Der Well also gut. Ich soll auch mal aufpassen, als bisschen zu positionieren gleich. Hat mech dei Molto jo eins bedrei Katz ka dunne kréien on erwerkt Combo hei ass an mir next Combo méi héich als wat méi Items droppen wat Wahrscheinlechkeet méi héich gëtt dass Items droppen. Hei eng Kéier e bëssen oppassen. Okay, Fësch kënnen och an d'Lut sprangen, dat ass net sou cool lo. Dat wollt ech net erliewen. An déi se Umsprong kommen op d'Äerz gebaut. Ja.
Wird ja auch komplett random so ja. Sprung kommen.
So, Checkpoint Nummer 2 aus gepackt. Und wir sind beim nächsten Checkpoint. Hier haben wir noch mal Sniper College. Ich will direkt will aber liquidieren, weil die mich mal noch mal suchen.
Ja, der muss fort.
So. Jo e bëssen hei gesammelt, also dat war elo gutt. Oh Gott dann ass dee Fësch jo normal net mol erop gesprong, dat war elo e Schockmoment. Wanns de do de Räich am Stream gesäits do kriss de Krise.
Ech hun Angscht. ja, ech och.
Nee, ech gesinn duerch selwer Schutzschild, also dierft normal näischt passéieren. Ah, vill Items anzusammeln, dass d'Drohn rich matschafft, nice, nice. So, et feelt nemmi vill. An mir hun gepackt. Also nach eng Kéier groussen Challenge zum Schluss hei vun dëser Episod. De Rekorder ass opgestallt an d'Fro ass, ob mer do Koffer an Aparte géifen, well mir hu keng Etage dat wou mer eis Liewe kënnen erëm akafen. Op dëser Plaz war lo keen Zock, ah dach d'Automatenecke. Maa mer, maa mer awer eréischt déi nächst Kéier. Déi maache mer nach. Maache mer déi nach? Ok, da maache mer se. Jo komm, déi maache mer nach. Déi maache mer nach, dat kréie mer hin. All Mënsch ka sech denken, wat elo geschitt an dann, ok se ass awer da wierklech random méisseg. Ja genau genau mee et kann een dat herno manipuléieren.
So. Wat hu mer da fir schéin Effekter? Fir d'éischt gëtt sech mol Also fir d'éischt kann mer se mol liewen, ja. genau. An dann, wa mer elo e bësse gespuert hu, kéint mer nach Platten, Plattenteilhäufegkeit eropsetzen. Absolut, Dat maa richtig mer och, gäilen ja, Effekt. dat maa mer och. Wat ass den aneren An Effekt? dat anert ass eben eng Instabombe. Ja dann nach eng Kéier Platte, zweemol Platte huelen. Geet leider net.
Oder esou.
Ah, d'Liewen ass och méi deier ginn. Ah, ok. D'Liewen ass leider méi deier ginn, soss wär et duer gaang. Wéi, du hues awer 1000 Mënz? Kaf mol. Ma dass, du bass han, du bass. Ah, dat gëtt dann och zum Dausender. Ah, ok, ok, ok. Du bass han dran, dat ass de Punkt gewiescht, voilà. Gutt, mir hunn eis awer hei gutt akaf op dëser Plaz, war mer bekannt, a mir sinn duerch, merci fir d'Nokucken, merci och fir den Erik erëm fir dobäi ze sinn. An nächst Folg gesi mer dann op mer et packen och net nach de Rekord oprecht ze halen oder op mer eng Kéier erëm opgeschnëss ginn. Bis nächst Kéier, ciao ciao. Yes, merci, bis dann, ciao ciao. Ciao.